Эвенчик, кэлэрэ манна. Бу төрүттэрбититтэн бэриллибит чыһыны уолбар эйиэхэ биэрэбин. Бириэмэҕэ сөпкө туһан, мээнэҕэ ыытыма.

Семен Максимович аҕыс бииргэ төрөөбүттэртэн биэһэ сэрии кэмигэр өлбүттэрэ биллибит. Ананьев Максим Степанович бастакы ойоҕо Дария диэн эбит. Киниттэн икки оҕолоох Афанасий уонна Балфлах этим диирэ үһү. Онтон биһиги эбээбитин Евдокияны ойох ылан аҕыс оҕоломмуттара быһылаах. Онтон түөрдэрэ биллэр. Сэрии ыар сылларыгар аччыктаан, сэрии толоонугар өлбүттэр элбэхтэр. Аҕалара хаайыыга баран эргиллибэтэх, онон ийэлэрэ өлбүтүн кэннэ оҕолоро чугас олорор аймахтарыгар Кирилл Егоровтаахха кырдьаҕас оҕонньор хараҕа суох эмээхсин көрүүлэригэр хаалларбыттар тулаайах хаалан баран тынч тоҕус сүүс түөрт алта сылга диэри аймахтарыгар иитиллэ сылдьыбыт ити сылтан бордон детдомугар барбыт дьэ кэл бардыбыт

Тыһыынча тоҕус сүүс төрдүн биэс сыл балаҕан ыйын бастакы күнүттэн иккис бордоҥ детдома тэриллибитэ. Детдом урукку Жданов аатынан колхоз киин уһаайбатыгар Марба бөһүөлэккэ сэттэ кылаастаах оскуола баазатыгар оһохтоммута. Аччык дьылга сэриигэ өлөн төгүрүк тулаайах хаалбыт оҕолоро ылыллыбыттара. Детдом маҥнай тэриллэригэр туох да суох кэриэтэ. Аһылык кэмчи буолан килиэп, арыы, саахар өлүүнэн бэриллэрэ. Детдом тыһынча тоҕус сүүс төрдүн бэс, беһун бэс сылларга үлэлээбит кэмигэр сүүһүнэн оҕо иитиллэн тахсыбыттара. Кинилэртэн биэстэрэ бэйэлэрин дьоҕурдарыгар, талааннарыгар сөптөөх идэни ылан норуот хаһаайыстыбатын араас салаатын үлэһиттэрэ буолбуттара. Олор истэригэр Семен Максимович Ананьев РСФСР үтүөлээх бырааһа. Хаһы да ылыам. Бу биирдэ бэриллэр бу күндү олоҕу харыстыыр дьоһуннаах үлэһит дьоннорбут. Күүттэрбэт, көмүскэл аахсыбат абырал күннэри-түүннэри бар дьоҥҥо буолаллар. Биһиги төрөппүттэрбит Ананьев Семен Максимович, Ананьева Мария Харлампьевна, үрүҥ халааттаах аанньаллар, үлэлэригэр олус бэриниилээх, ирдэбиллээх, дьон-сэргэ махталын, ытыктабылын ылыаҕы ылан, биһиэхэ оҕолоругар, сиэннэригэр, кинилэр үтүө ааттара холобур буолан билигин да сабыдыаллыы көмөлөһө сылдьаллар. Аҕабыт айылҕаттан айдарыылаах, идэтин дьин чахчы баһылаабыт быраас. Киэҥ билиилээх, көнө, судургу, үтүө сүбэһит, кыһамньылаах салайааччы, айаҕас табаарыс аҕа этэ. Тоон аҕа сыллаах хаарманы пап киэҥээрэтэ, пьесуска кушерский тун.

Тыһыынча тоҕус сүүс алта уон сыл Чурапчы улууһун Хоптоҕо нэһилиэгэр Дириҥ бөһүөлэгэр уон куойкалаах участковай балыыһа арыллыбыта. Семен Максимович Ананьев ананан кэлбитэ. Мантан үтүмэннээх таһаарыылаах үлэлэр саҕаламмыттар. Бары биир тыыҥҥа эйэ, үлэ, дьон туһугар. Чичичи үлэлээн барбыппыт. Бастаан Бүлбэ биэс куойкаларын аһыллыбыта. Ол кэнниттэн иккис сылбытыгар хайахчы туон куойкатын эбии аһаннар отут биэс куойкалаах буолбута. Иккис сылбытыгар Васильев Иван Дмитриевич суоппар буолан кэлбитэ. Онно икки сылгаһаҕа массыыналаммыппыт. Отут биэс куойкабытыгар дивизияны куруутун элбэх ыараһах биэһэнчэттэн тахха да буолар этэ. Манна ити дьылларга үҥкүксүөннэй ыарыылар турбуттара. Онно дизентерия, саһарар ыарыы туран Бадаһабыт аҥаар өттөбүт инфекционнай буолар этэ. Бэйэбит учаастакпыт чакыр эбэтигэр тиийэ хадаар хайыҥчыт, буорха, мэдьэкси буолаллар этэ, онно барытыгар сылдьар этибит Аҕабыт салайааччы быһыытынан үрдүк культуралааҕа, ирдэбиллээҕэ, үлэһиттэрин чээһин хаһан да түһэн биэрбэт этэ. Куруутун кинилэргэ көмөлөһө, сүбэ-ама биэрэ сылдьара. Сыыһалаах буоллахтарына, ону бэйэлэригэр этэн өйдөтөр буолара. Кини киһи психологиятын курдат билэр ураты дьоҕурдааҕа. Ыарыһахтарын араас ньыманан эмтиирэ, республикаҕа биир магнагынан иглотерапия идэтин баһылаан, бэл диэтэр араас ыраах улуустартан диэн ыарыһахтар кэлэн эмтэнэн барар буолбуттара. Биһиги төрөппүттэрбит Нам улууһун бастакы Хомстаах нэһилиэгэр көһөн тиийэн медик идэлэрин үтүө суобастаахтык салҕаабыттара. Аҕабыт туруорсуутунан амбулатория дьиэтин тутуллан үлэҕэ киллэртэрбитэ. Стоматологическай кабинет астарбыта. Ийэбит Мария Харлампьевна взывной фельдшерынан утумнаахтык үлэлээбитэ. Мин Эльмия Марта Павловна диэммин Сэттэ уон икки сыллаахха самоучканан киирэммин миэстэрэлээбитим, миэстэрээ киирбитим. Дьэ киирэммин биир нэдиэлэ устата испытательный срок курдук бардым. Дьаһарыттым, амбулатория таххан көрөбүн, бэттэх эһиргик таххан көрөбүн. Ол сылдьаммын арай дьэ биир нэдиэлэ буоттугунан аанньабын миэхэ дэһэмэн сөбүм максимум уруһуйдуур маннык ручканан уруһуйда манна биэрээн диир бытыгынан бэрдэрэ онтон эмээбитин түөккүнэ эмиэ уруһуйдаатыбыт онно бэрдэрдэ онтон тымырбытыгар астан ас диэтэ хаана кэллэ ими субу тардаллым тымырбы иккистээн ас диэтэ иккистээн астым оннук гынаммын диэбу биоһон почти миэстэлээх балыыһаҕа иһиэстэнэн киирэн хаалла. Хантан ол латыынны билиэхпиний, этэгэн унчалы да үчүгэйдик улаханнык хаяабат буоллаан. Туох да дьэ хайааһын боҕо буоллун, долгуйу бөҕө. Сразу отделение дежурстваанньан кэбистилэр. Оннук уон түөрт сыл үлэлэт. Туох да таһайан субботник бөҕөтө, окко барыы бөҕөтө, үөрүү-көтүү бөҕөтө, туох наһаа сүүрбэхтэргитэ дьахтар оҕонньоруттан оҕонньор эмээхин-тэмээхин наһаа үчүгэй киһи этэ. Отто кини такыйан дьэ кини үөрэтэн мин сүүрбэҕэ сыс иэскэтилээбитим. Владимир Семен Максимович

Онно кэллим дуу палатный иһиттилэ диэн. Ону киһиэстэрилэр балаана алты этибит. Иккилии буолан дьуһустубалыыр ытыл биир санитарка. Вот оннук уонна оттон ыарыахтарбыт балана араахынай детское отделение диэн эмиэ иккилии палата, терапия диэн иккилии палата, аны биир крыло бүтүнэ роддом, биир крыло балана амбулатория уонна инфекция дьохсоно палаталардаах этэ. Уону хаһаайыстыбаны блок диэн улахан условийтаах этэ. Ону ыарахтартан көрүллэн аһааччын ырыттахтарга. Мин тыһынча тоҕсүүс сэттэ он үс сыллаахта туха манна үлэлии кэлбитим аптекаҕа. Онно туох үөрэхпин бүтэрэн Дьокуускайдааҕы медучилищены бүтэрэн Это үс сыллаах кэлэрии кэлбитим. Аптека диэн балыыһаттан олох атын тэрилтэбит. Балыыһа торут Эбискэ союз эрдэҕинэ профсоюзбут биир этэ. Медиктэр буоламмыт. Онно биһи аптекалар туспа дьиэҕэ үлэлээбиппит төрдүө этибит. Икки ассистент, биэдһэбиэтиссэй уонна санитарка диэн. Мин Пестерова Лизавета Семеновна диэммин, билигин Меддехсов Павлыгар үлэлииһиччэбин. Манна бала Семен Максимович Ананьевтыын тыһыынча тоҕус үс сыллаахтан быһа Хата үлэлээбиппит. Кини үлэһит быһыытынан наһаа үчүгэй Курсайына хаҥа үлэһиттэргэ кини бастаан кэлэрбэр манна паапка кэлэрбэр дьоннор кытта нэилэнньэн кытта биирдии биирдии ыалга киирэн билсиспиппит уонна миигин манна Пестер Александр Николаевна диэн дьөлөөх дояркаҕа Курсайынан дьиэлээбитэ. Оннук үчүгэй Кини оҕо үлэһиттэргэ үрдээҕин кыһаллар, үөһэннэр этэ. Онно кини уоссайынан үлэһиттэрин наһаа тугунан барытын фаччы эминэн-томунан, үбэтинэн-аматынан, бэйэтин баҕа санаатын барытын этэн,

бараҥҥын көрөҕүн, оннук сүбэлэрин наһаа биэрэрдэ. Күһүн, саас, сайын манна суол-иис суох буоларга чолопко тракторынан наарыйдыра тибит, транспорт диир оччоһуох. Ыарахтарыгын иддер буоллахпына, тракторынан иддер этим. Бастан телефон манна сибээс манна биэрер эһирге баарыта квартираға. Ол сибээстэн кэпсэтэн бараллын, нэһилиэнньэ олохтоохтор аны тыраахтарынан илдьэн биэрэллэр этэ. Чүөчэлэр да төрөөрү гыннахтара оннук тыраахтарынан, сырҕалаах тыраахтарынан иин тиийэр этибит. Ол тухары Семенович Фирс Анания наар баар буолар этэ балыыһа тиийдэхпитинэ, оннуттан Манна испир школа баарда, вспомогательная школа диэн эттэ ончо оҕолоох. Ол оҕолор боллаана ыарыйдахтарына диэн эмиэ кини бу совхоз диспетчерин кытта кэпсэтэн транспор игин ыытар этэ. Инньэ гынан үлэһиттэригэр, хаҥ үлэһиттэргэ, ол сэнэн Үрдээн кыһаллар, мүһэллэр. Мин инник бырааһы кытта бииргэ үлэлээбиппиттэн наһаа махтанабын. Тоҕо диэхтэрэ, бастакы кулаатым манна Будырыҥ учаской балыыһатыгар шүөр баайтыты бэсчиппиттэн наһаа үөрэбин. Биһиги эйэлээх дьиэ кэргэҥҥэ, тапталга убанан, дьоллоох оҕо сааска улааппыппыт. Төрөппүттэрбит бэйэ-бэйэлэрин наһаа өйдөһөр, убаастаһар, истиҥ сыһыаннаах, биир санаалаах дьон этилэр. Аҕабыт биһиэхэ наһаа сымнаҕас, эйэҕэс ураты болҕомтолооҕо. Куруутун улаатыахпытыгар диэри сыллыы, атаахтыта, сүбэлии, үөрэтэ-такайа сылдьара. Дириҥҥэ Мария Харлампьевналыын холбоһоннор ыал буолбуттара. Мария Харлампьевна патронажнай сестра этэ, першер үөрэхтээх. Онно боллаҕына кинилэр икки кыыс оҕоломмуттара. Ону биһи үлэлиир кэммиттиэр Карачаан кыргыттар Туяра уонна Вероника диэн кыргыттар. Оттон эмдэй эмдэй кыргыттар улааттахтара диирдэ били улахан дьоннор. Сарсыарда уһуктары буоларбыт төрөппүттэрим күлэр саҥаларыттан суорҕан анныгар саһарбыт таптаһан дьээбэлэһэр тылларыттан кыбыстан дьоллоох оҕо сааһы билбиппэр дьоммор махталбын тутабын сүрэхпэр мин оҕо сааһым былыта суох киһи хараҕын саататар күннээх дьоллоох күн курдук өтүнэн хаалбыт Биһигини күн сирин көрдөрөөрү ыраах билбэт сирдэригэр дириҥҥэ тиийэн бэйэ-бэйэлэрин көрсөн, сүрэхтэринэн сөбүлэһэн дьоллорун холбообуттар. Дьоммут үлэни өрө тутан бүтүн олохторун анаабыттара. Аан бастаан дириҥ балыыһатын таһыгар мэниктии оонньуу сылдьаммын аҕам кабинетыгар киирдим. Арай аҕабын көрүбүтүм наһаа боччумнаах кытаанах сирэйдээх үлэлии аҕай олорор эбит онно мин дьиэбитигэр үрдүнэн сүүрүкэлиир киһибит сирэйэ уларыйар да буолар эбит диэн соһуйбутум уонна тыҥыраабытым дириҥҥэ олорон аҕабын кытары үлэтинэн хадаарга хайахсыкка да сылдьыспытым Биир сайын өр да өр массыына суох буолан сатыы айаннаабыппыт. Ол хааман иһэн миигин аралдьытан кэпсээн бөҕөнү кэпсээбитэ, ырыа бөҕөнү ыллаабыта. Уонна «Оҕом маладьыс, тулурдаах, хаппырыыстаабат» диирин өйдөөн хаалыммын, киниттэн өссө хайҕанаары хаһан да ытаабат, соҥообот буолбутум. Биирдэ хомустаахха, балыыһаҕа санитаркалыы сылдьан түүн сиэстэрэм арай миигиттэн ыйытар. Эһиги аҕаҕытыттан куттаммаккыт дуо? Төһө кытаанаҕа дьиэтигэр? Ону наһаа соһуйбутум. Киһиттэн куттанар диэни олох билбэт этим. Отчуот суруйааһына саҕаланнаҕына, аҕабыт кумааҕы быыһыгар олорон түүн хойукка диэри үлэлиирин өйдүүбүн. Уу чумпуга сот тыаһа эрэ иһиллэрин билигин да ахта саныыбын. Биһиги дьоммут элбэх үтүө доҕордоох, эрэллээх табаарыстардаах этилэр. Дирин сағаттан атақ тостор доғотторуну, Новгородовтары, Васильевтары, Колесовтары, Чичигинаровтары кытары алтыһар этилер. Дьиэбитигэр бэйэбит эрэ хоммуппут ахсааннаах буолу. Куруутун табаарыстар, аймахтар, ыарыһахтар. Ағабыт иннинен эмтиир болан өрөспүүбүлүкэ араас муннугуттан эмтэнэ кэлээччилэр. Ийэбин нарк оһох иннигэр ас астыырын өйдүүбүн. мус наадакка сылаалаах да эбит кини кылгас да буоллар чаҕылхай олоҕу олорон ааспыта ураты өйдүүр дьоҕурдаах ыарыһаҕы эмэ да суох тылынан эмтиирэ оннук олохтоохтук дьоҥҥо сүбэлэтэн дьон убаастабылын ылан барбыта кини киһи психологиятын курдат билэр ураты дьоҕурдааҕа Ыарыһахтарын араас ньыманан эмтиирэ. Өрөспүүбүлүкэҕэ биир магнегынан иглотерапия идэтин баһылаан, бэл диэтэр араас ыраах улуустартан истиһэн ыарыһахтар кэлэн эмтэнэн барар буолбуттара. Сам Максимович хайдах салайааччы быһыытынан аны туохха үөрэммитэ иннэҕэ хайда быраас тылы салайааччы быһыытынан ол туоҕан казарга барар татаатарга барар иннэҕэ үөрэнэн

Бурда уотура үлэтин кэнниттэн Зеканааны кыыһыра баран да үлэлии олорор буолар иннэ өттөрүн сороҕор моҕолтото илигиннэр онно мин буоланы үтэн хаалбытым диэн биһи аҕабыт улаханнык ыалдьыбыт ыалдьа кини киэҥ уолбута эпилээссийэ бөҕөнө хирурдары орион хирургиятын таһааран эпилээссийэ бөҕөнү оҥорон киһи обук киһи буолбут онно улаханнык махтана кыргыттара кыра баҕайы саастарыгар итин мантан барбыттара дии инньэ гынан бу дойдуну дьонун да билбэттэр Онно өттөйдөөбөттөрө да була уончалааҥҥын хаҥар да буолан иһэн барбыттара. Манна дьиҥинэн һэм массыына кытта үлэлээбит киһи табаарыстары даҕаны үлэһиттэр даҕаны биһикиннэри наачыйдык холобур ыалга сылдьаллар эҥин булучайдык көрсүө этигит. Кыргыттары диэн. Ити кыргыттарын оҕолорун. Киһи аптекаҕа түөрт үлэһит буолан үлэлээбиппит. Онно оччолорго буоллаҕына маннык отопление им диэн суох кыбыстымныы дьиэ оһоҕунан оттуллар дьиэҕэ икки оһохтоох ити билигин туох маҕаһын буолан турар тоҕо маҕаһын буоллан турар дьиэҕэ үлэлээбиппит оһохпутун бэйэбит ол санитаркабыт оттор этэ аны араспыардарбытын буоллаҕына туоҕун дистиллированнай ууну оһоҕунан оттоммут сүүрдэммит ыламмыт стерильнэй араспыардары оҥоробут аны ол стерильнэй араспыардарбытын барытын бытыылкаҕа сүүрдэн барытын ырааһын көрөн анализтаан баахха оргута уурар этибит оһох үрдүгэр оннук ити отут бес койкалаах участковай балыыһа роддома аны быыһыгар инфекционнай диэн үлэлээн ылар этэ инфекция турдаҕына Нотобус толору ыарыһах отут биэс эрэ ыарыһах буолбат диэки онну биэһинни ыарыһах тиийэ сытар эбит этэ. Оннук үлэлээбиппит. Раствордарбытын күн аайы оҥоробут, ону старший сестра киирэн киһиттэн букатын бааҕынан икки өттүттэн тутан тахсан хайыллар этэ бытыылкалары старшай сестринэн уһуннук биһини кытары Филиппова Анастасия Петровна үлэлээбитэ үчүгэй баайыта кинини кытары хибээстэһэн оттон биһи балыыһалар балыыһаларбытын кытары тэҥҥэ биир коллектив курдук үлэлээбиппит аан бастаан өлөргө киирбиппит бастааҥҥы дьуһурустуба бар наһаа ынтык ыһыах буола турар этэ онно мин дьуһурустуба түбэһэн хаалбытым ол түбэспиппэр киэһи хойут паайы уон ааһыыта да уон биир ааһыыта да кып-кыра оҕону аҕалбыттара арай киирэн истээн аадырышка бөҕөлөөх оҕо Кинилэрин истэхтэринэ Хэмин Махсыалы соччолорго балыһат тыаралар өрүтү уопсайга. Онон ырбыппыт киирэн иһэн просто хайаанта олох бу олор бүтэрбиккит диэн замечание бибите төрөппүттэригэр онтон же он бастыгы чуурустуба мол этэ же куттандым аҕай наһаан хата буолар боллахпын диэммин оны система бөҕө наата Онтон дьэ уонна ол бэлэмнии сырыттахпына эрэ киһим heavy massage кэллэ уонна дьэ дьэ наһаа долгуйума барта тэҥэ буолуо игин диэн сэтиитик онтон тиийэммин дьэ ол кыраҕабар система астым хата биирдэ анньаатта буллум тымырын анньан наһаа так астынным оттон чоннук хайаатыбыт уна сырдааҥҥа уонна система биэрэн баран сырда массыынанан квартирабчы ыыппыттара оннук Онно наһаа бастаан толкуйбутум, наһаа куттаммытым онно. Саллаан аабытым. Онтон да хатык онто өтүө баати биэреммин астыммытым, онто кэники ол хайаабытын кытта эмэ махсыбыска хаабыта. Дьэ маладьыас, олох хата правааллаабатыбыт үчүгэйдик укуоллаатым диэн. Онно аан бастаан үлэ үлэлии бастаан дьоруустуба баран онно киниттэн хаалбыппын, баччааҥҥы умнубаппын. Кини үлэ дьайытар кэмигэр биһи ситиһии бөҕөнү ситиспиппит, знамя бөҕөнү ылбыппыт, пуонда бөҕөнү ылбыппыт. Уопсайынан дьэ биир бастыҥ балыыһа этэ. Уонна ити участковай балыыһа соҕуруу түөрт нэһилиэги барытын хабан үлэлээбитэ. Уонна бу һимэн махтыммыбыт наһаа оһуобай уратытынан мин саныыбын наһаа памяттаах киһи этэ. Куру бу түөрт учаастак дьонун-сэргэтин барытын көрөр-истэр киһи адьас дьону хос ааттарыгар тиийэ билэр этэ. Биирдэ истибитин олох умнубат. Уонна кырдьаҕастарга, саастаах дьоннорго аһары үчүгэй сыһыаннаах этэ. ыарыһахтарыгар Нардия кэпсэтэн ипсэтэн эмэрийэн томоруйан олох убеждайдаан кэпсэтэр буолан үксүн тылынан да эмтиирэ диэхпин баҕарабын наһаалыналлар этэ уонна ээ дьэ уол уолбутугар эмэҥҥэ эмтэннэхпитинэ үтүөлэбит диэн үксүлэрэ тыллаах буолаллар этэ уонна үлэһиттэригэр буоллаҕына Тиэх үлэһиттэригэр оһуобай үчүгэйдик сыһыаннаһар этэ. Дээх требовательнай буолан баран, наһаа оннук киһини кыаххынан үлэлэтэр сэнэбилэ суох. Уопсайынан те мин бэйэм лично бэйэм өр сыл олох үлэлээбит бииргэ үлэлээбит киһи буоламмын санаатахпына инньэ дии саныыбын. Киники иглотерапевт идэтин эмиэ баһылаабыта. Биһиэхэ уол салайааччы туох даҕаны субботниктарга бэйэтэ повардыыр, наһаа субботнигы сөбүлээн сылдьар этибит. Онуттан бэйэбит идэлэринэн барыта оччотооҕу кэмнээҕи дьоннор санитаркатыттан тиийэ наһаа үлэһиттэр этэ уон сыллаах үбүлүөйбүтүн ылан турабыт ону буоллаҕына эмэ бахтыбыт уон сыл диэн наһаа чугас буолат аҕыйах баҕайытык наһаа ону ылабыт дуо диэн буолта ону буоллаҕына мин олох һи билигин ылыаҕын билигин бу Балыыһабытыгар аһыллыгартан үлэлээбит дьон, киниги уот ханнык эрэ сүүрбэ сылыгар дылы дуу, отут сылыгар дылы дуу бары баран кэлэн уларыйыы, тэлэрийии буолуоҕа онон баар дьоннор тутуспутунан уон сылбыт төгүрүк сыл син биир бэлэтиэҕин ээ диэн уопсай да быһаарыыламмыт уон сылбытын наһаа үчүгэйдик Тааттаҕа туох баар отделение салалтатын барытын кытта ыҥыран тураан элбэх ыалдьыттаах, наһаа үчүгэйдик тэринэммит ылбыппыт. Ону киһи бу ааһыран олороммун наһаа үчүгэйдик саныыбын. Оттон бырааһынньык элбэх буолла киһи саныырыгар. Ол гынан баран уон, уон сыллаах үбүлүөйү наһаа өйдүүбүн. Билиҥҥи кэмҥэ эдьиийим Ананьева Туяра Семеновна Саха Республикатын судаарыстыбынай тэрилтэтин Саха сиринээҕи инфокоммуникационнай технологиялар киинигэр сүүс уон икки сулуспа операторынан үлэлиир. Уола Ананьев Семен Максимович Global Drive диэн водомоторнай киин региональнай маркетолог. Мин Ананьева Вероника Семеновна Саха Республикатын судаарыстыбаннай бюджет тэрилтэтин физическая культура уонна спорт элбэх көрүҥүн хабар тэрилтэтин иһинэн ГТО бүтүн Арассыыйатааҕы физкультурно-спортивнай комплекска методист инструкторынан үлэлиибин. Саха Республикатын физическая культура уонна спорт туйгунунан буолабын. Кыргыттарбыт улахан кыыс Алина, Дьокуускайдааҕы Хүлбэ-алтыс нүмердээх орто оскуолатын выпускницата. Эһээлээх эбэтин туйахтарын хатарар баҕа санаалаах. Кыра кыыспыт Маша Дьокуускайдааҕы саха гимназия ахсыс класс үөрэнээччитэ. Аҕабыт сох буолан иннинэ инники өттүгэр мындыр сүбэтин-аматын, кэриэһин хаалларбытын олохпутугар туох баарынан туһана, өйдүү-саныы оҕолорбутугар иҥэрэ сатыыбыт. Семьятынан баланатан Мария Харлампьевна алыын наһаа чэбдик эйэлээх баата олорбуттара икки кыыс оҕону төрөппүттэрэ. Олох үчүгэй баалларыт иккиэн спортивнай баайа дьоннор этэ. Мария Харлампьевна олох спортивнай этэ. Волейболлуу илигин баалаахтык этэ өссө. Дьиэ кэргэн тылларбын Мария Харлампьевнаны кытта ыал буолан мин уже кэлэрбэр ыал буолаллар ити дьэ биһи онно кинилэргэ элбэхтэ кырынан урук урук болана туохтуур этибитэ дьоксө урук билигин курдук туо барыта дэлэй буолбатах ити атыы тутуу олох туохта хуо ате ону бу биһи эдэр ыалбытыгар отобу дьоммутугар диэн олох эмиэ курдук биһи бары хайаамыт турунаммыт маҕаһыыҥҥа бар уочараттаан иҥин или хээки ылаллары көмөлөһөн быйыл буолар дьоннор баһаа ыал буоллахтар демит тухтар суоҥҥын ону бары саба түһэн дьэ уочараттаан иһит хомуос ылаан таҥас сабылаан диир курдук дьаһай бары биир химия курдуктар этэ урукку дьаастарбыттар Ону же үлэлээн хамсаан ким эмэ ыарыйда, ким эрэ туор моһолго түбэстин, ким эмэ үөрдүн, көттүн, чүөкэ бары биир-икки курдук турунан хаччы хомуйа охсон диэн, бары уочаратынан көмөлөссүһэн диэн, ону үлэлээн хамсаабыт куруук кэм кэмҥэ боруоста. Дьон бөҕө ол иһин кинилэр ааттар аатынар буоллаҕа дии. Значит, үлэлээн хамсаан дьон кимтэн да ыйытахтына Ананиевтар Бу дойду олороннор үчүгэйдик үлэйэн хамсаабаппыттар дии буолуохтаахтар. Оннук. Мин тынчы тоҕус сүүс аҕа уһун сыллаахха медсестра үөрэҕи үөрэнэ киирбитим. Онтон сыл аҥара буолан бараммын манна дойдубутугар практика ыыппыттара. Онно аан бастакынан Семен Максимович главнай врачтыы олорор балыыһатыгар маны дэҥҥэ практикаҕа кэлбиппит. Онно чөл баайытык биһигини сүбэлээн, намалаан, туохха барытыгар тэбис-тэҥҥэ дьаһаччан үөрэппитэ. Онтон сайынын биир сыл биир первый курсу бүтэрэн бараммыт эмиэ практикаҕа кэлбиппит. Оны көннөрү практика эрэ диэбиппин Семен Максимович миигин оҕонньордаах эмээхин пенсиятыгар Дьөлүгэрдээх ыраах куоракка проезданан бараары кэлээр олороҕун да бэйэн хамнаска үлэлээ диэбитэ. Оны мин наһа толлубутум уонна хайдах оннук хамнаска үлэлиэхпиний диэбиппин үлэлээмнэҕин оннооҕор самоучкалар Манна үлэлии сылдьаллар эн сыалай сылы быһа үөрэнэн бараҥҥын хайдах атыан суоҕай диэбитэ. Оны хайдары бастыы үйэтэ куттаммытым эрээри Семен Максимович миэхэ үлэлиирбэр, практика барарбытыгар усенын наһаа үчүгэйдик сүбэлээн, хаһан даҕаны мөхпөккө, биирдэ даҕаны биһиэхэ куолаһын үрдэппэккэ бартыгар сыһыарбыта холобур бэрбээски буоллун үөрэтэр, укуол туруоруутугар, Өссө дьуруустубаҕа туруорбута. Ону биһикки практикаан бэйэбит дьуруустубаҕа үлэлээммит харчылаһан проездпытын булунан барбыппыт. Инньэ гынаммын Семен Максимовичка наһаа махталабын. Наһаа үчүгэй учуутал, педагог, быраас быһыытынан сыаналыыбын кинини. Ол курдук Семен Максимовичтан кынат анньынаммын мин олох Бу баччаана дыла түөрт сыл медсестранан үлэлии сылдьабын. Холобур, мин бэйэм наставниктарбынан Анисия Афанасьевна Иванованы, Екатерина Афанасьевна Эверстованы, Татьяна Михайловна Луковцеваны, Алена Семеновна Заровняеваны уонна саамай напарницабын Марфа Павловна Иллееваны ааттыыбын.

Мария диэт оо дьэ түүнү быһа муннум маачынка муннум хаана бара сорбухордоото утуйбатым оо туттуну хайыаххын ыҥырыаххын игин дии онто да туга кэлбитин кэпсиирибиттээ үчүгэй барда итинник кэпсэтиибииэни буолан бара анекдот курдук кэпсэтибит онон туга толок кимдэ хаява буолуохтаах курдук Диригнээҕи участковай балыһа тыһыынча тоҕус сүүс алта унаҕас сылтан икки тыһыынча сүүрбэ сылга дылы үлэлээн кэлбитэ. Икки тыһыынча сүүрбэ сылга уларыы тахсан врачебнай амбулатория буолан үлэлии олорор. Балыыһабыт үлэһитин ахсаана уон алта, ол иһигэр биир быраас, биир фельдшер, bir лаборант, биир земной врач, bir участковай сестра, төрт отпустовой сестра, икки санитарка амбулатории, икки санитарка стационара, bir hopkos, bir рабочай уонна bir уоппар. Денингдааҕы врачебная амбулатория көрөн нэһилиэнньэтин ахсаана тыһыынча төрт сүүс уон икки киһи. Балыыһа билиҥҥи проблемалара хаарбах туруктаах дьиэбит уонна массыынабыт буолар. Икки сыллааҕы ситиһиибит пандемия утары күүскэ охсуһуу. Инники былааммыт диэн нэһилиэнньэ доруобуйатын чопчу тупсарыы буолар. үбүлээттэригэр баарабыт оттон туох бар главное доруобуйаны үлэлэри иһитилээ буоллунар дьоҥҥо иһэргэ аламаҕай буоллунар уонна дьон-сэргэ махталын ула турдуна диэн баарабыт оннук ото били бу балгам тан кычаан хааллаа дии Дьахта баҕарабын мин уруу-уруккаттан эдэрбэм кыдьыахпат эрэ балыыһа туруор тахсыбытым. Билигин да балыыһа тутуллара буоллар дьон-сэргэ туһаныы этэ бу холобур оҕуруу учаастактар алта учаастак буолуох холобура. Ити эмэдьэхсилэри, уорхаларын, хайахсыттары, чэкэттэрэ билигин аахтахха ону үчүгэй баай балыыһа туталлара буоллар диэн баҕарабыт онон балыыһабыт аата кимэн махтай Анания баата бэриллибитигэр биһи үөрэбит үйэтин тухарытын ааты үөрээбэ хамсаабсыга аата-суола хааллаҕа дии итинник уонна эдэр көлүөнэ эдэр бу дьаастарын умнубакка оттон эн мин дэһэн сылдьалларын наада ону ылабын доруобай буолла диэн Отон билигин үлэлиир балыыһа үлэһиттэригэр үчүгэй үйэн үлэни, доруобуйаны баҕарабын. Үлэлэригэр өссө ситиһиилэри балыһа коллектива уруккаттан даҕаны биһи да үлэлиир кэмнэрбититтэн наһаа үчүгэйдик үлэлииллэр үлэлэригэр бары үрдээх бизнестээхтэр онно бииргэ үлэлээбит билигин даҕаны үлэлии сылдьар

Оо, дьэ, баҕаһынаан диэтэн туох туруулаам дии. Дьэ, хайдах эрэ ити балыыһа, дьэ, кыратык туттарбыт киһи, дууһама балыыһа көрдөрбүттүү дьиһаныыбын да. Ол биллэр, билигин ким да улахаҥааны баҕарбат, онно исписэлиһи булан биэрбэттэр аны. Вот, дьэ, дьэ, дьэ, хотя бы орто уулуменнаах участковай балыыһаны туохтаан астаран саҥа саҥа тииттээх оҥотторун үлэлэппит киһи диэнинэн баҕарабын. Оттон билигин бу хаҥа ый балаһата оптимизация буолан, конечно, балаһабыт наһаа кыччаата. Аҕыйах эрэ буойка хаалла, пандемийка миигэр вообще даҕаны сытар ыраах дьэн сыппата. Ол гынан баран, дириҥ балаһата билигин даҕаны бэйэтин кылаҕынан билиҥҥи ирдэбиллэргэ сөп түбэһэрдик үлэлии олорор. Оннуктан луҥкэлэр эдэр ыччаттарга, эдэр үлэһиттэргэ урукку көлүөнэни умнубаттарыгар, урукку көлүөнэни көҕүллээбитин курдук эмиэ оннук баҕалаахтык үлэлииллэригэр инно бэйэ-бэйэлэригэр наһаа урукку көлүөнэ коллективнай тутулун кинилэр эмиэ салгыы айаннаһалларыгар, бэйэлэригэр көмөлөөх буолалларыгар, билиилэрин ханыылар, билиилэрин куруутун кэҥэтэ, хаҥата сылдьалларыгар, аныгы олоҥхо тэтэбистэн эмиэ хардыылаан баран иһэллэригэр баҕарабын. Онутукка бары дөрвүй буоллулар, этэҥҥэ ырыттылар диэн баҕарабын. Онуттан баҕаһынаап диэн арба балыһабыт булуон баҕарабын, дириҥҥэ үчүгэй дипломой балыһа баар буолуон баҕарабын. Оҕолортон туох да аҕаларбытын наһаа үчүгэй дьон буоллунар, үүннүнэр, айаннынар, аҕаларын саныырыттынар, аатын ааттатарыттынар, биһи дириннэр хаһан да умнубаппыт, Туйаароватын Вероникабытын хаһан да умнубаппыт, наар саныыбыт ханна дииллэр буолла, хантан дьон буоллулар буолла диэммит, иһин онтон-мантан иһин сураһан ыйыталаһабыт, онон

ситиһинэрии аҕаларын аатын олох киртиппэтинэн аан үрдүк аата ырыттынаар үтүө дьон буолтунаар баҕалара мөлтөх буолуо этэ түмсүүлээх биһи курдук эйэлээх үлэҕэ-хамнаска көхтөөх буолан барытыгар эйэлээхтик биир санаанан үлэлиэхтэрин баҕарабыт биһиги ветераннар балыыһабытын кытта сибээһи быспаппыт, куруутун үлэлээн бүппүттэр, бары баар дьоммутун кытта эргиччи телефонунан сибээстэһэ бичси-кусса олоробут. Балыыһа билигин үлэлиир Үлэһиттэр биһигини оттон хаһан да умнубаттар, ураанньык аайы иһин кыттыгастаах курдук буолабыт уонна үлэлэригэр улахан ситиһиилэри, балыыһа үчүгэй традицияларын умнубакка салҕаан иһэллэригэр баҕарабын уоннаттан ити үс куойканан хайдах олоруохха эбитэ буоллаттан олорор олоттох да олорор бадахпыт саатар аныгы тугунан пельсерскай гусерскай пуун саҥа көрдөбүлгэ эппиэттиир гына тутуллара буоллар диэн баҕарабын оннуттан быраастаах ийэлээх олохторо буоллар Хаамай олоҕун үтүөтэ, хаамай өйдөбүнньүк бириэмэтэ Бу дириҥҥэ. Дьэ уол гынан баран кини ити тоҕо эрэ Намҥа баран олохсуйбута. Мин итир этим эһиги тоҕо манна уһайбаллан дьиэ-уот туттан олохсуйбаккытый диэтэхпинэ ээ оҕолорбут арыый да көбүллэрин хаҥана куоракка чугаһыахпыт диир этэ. Ол тылын туохтан уонна уол Нам Второй хонустаах олорбуттара онно ол кэргэнэ иитиллибит сирэ эбиттэр диye Мария Харлампин. Ол иһин даҕаны ону була сатаабыттара эбитэ булу ол да буоллар. Уонна дьэ бу хаама ыарахан түгэнигэр Олох бүтэ илик тиһэх ырыатыгар ыалдьыһыттаҕына, биһиги мин пенсияҕа ночолорго олорорбор пенсияҕа барбытым ырааппыт диэн. Онно Клавдия Никифоровна, мин уонна инники уоппара ол Үөҥкэ, Макара, Ени. Буолан үһүө исписээннэй көрсө киирбиппит. Онно киирэн көрсүбүппүтүгэр наһаа үөрбүтэ. Дьэ бу олох тиһэх, бүтэһиктээх туохпар сытабын диэн олох бэйэтэ бэринэн, билэн сытар кэмэ этэ. Онно сытан ол дириҥҥэ уҥаҕа хаалыан баҕарарын туһунан прямо да буолбатар хайдах эрэ оннук өйдөбүлү биһиэхэ биэрбитэ. Диринэн наһаа өйдүүр буолбут этэ. Киһи Уонна Одя биһиги бэйэт ийэлээх-уоттаах, сүөһүлээх-астаах, оҕолоох-уруулаах, үлэлээх-хамнастаах дьон. Хана атыгыт да булаҥҥыт бу миэхэ киирдэххит. Оттон мин буоллаҕына, мин аҕай эрэ үлэлээх буоламмын, эмээхиттэрбит да өлбүттэрэ. Ырааһынай үбүлүөйдэрги бырааһынньыктаргыт да буолбуттара, бара сылдьыбатаҕым. Ол олох куһаҕан эбит киһи кыанан сылдьар кэмигэр сылдьыах айылааҕар сылдьара үчүгэй эбит диэн онно олох чопчулаан туран биһэҕэ эттэ. Дьэ, ол иһин уол санаатын толорон Баран баран дьэти өлөн баран кэргэнигэр дириҥҥэ таһааран уҥуоҕун тутар туһунан кэриэһин эппит этэ. Уну биллэрбитэ. Ол биллэрбитигэр диһеннэрэ онно эбиэт Михаил Петрович мин оҕонньорум этэ.

Күндү оҕом Туйаара, дорообо. Паапан Якутскай балаһатыттан суруйабын. Манна киирбитим үббэһэттэ хонно. Көрөн-истэн диагноспын туруордулар быһыылаах. Сарсын балаҕан ыйын үйбэтигэр тыһынча тоҕус сүүс тоҕоон сылга операцияҕа бараары олоробун. Диагноһым опухоль правой почки. Наверное, с метастазированием в правой легкой диэн буоллаҕа буолуо. Уҥа кулгаахпар эмиэ туох эрэ баар үһү. Кулгааҕым куугунас тыас. Дьоммут сэргэбит кэлэн көрсө тураллар. Маамалаах Вероника дьиэлэрин терраса таһын краскалаабыттар. Санаалара мөлтөх быһыылаах, батаһан сордомуттар. Хомустаахха солун улахан суох, дьон-сэргэ олоруута үчүгэй. Улаханнык ыалдьар эҥин суох быһыылаах. Ийэҕит баҕар эһиги тускутугар тулуһа сатаахтыа да, операцияланыаҕын эрэ сатанар. Мин быйыл күһүн хайаан да оҥотторор санаалаах этим, онтум ханна баарый, бэйэм уруутаан хааллым дии. Туйаара сотору-сотору ийэн балыыһатын отделениетыгар суруйан уонна толоон ылан перегвардаһа туруоҥ этэ. Сурукка барыны-бары толору тугу да кистээбэккэ суруйа сатаа. Биһиги оннук суругу күүтэбит. Ыраах да сылдьан дьоҥҥун кытта сүбэлэһэ, амалаһа сылдьыаҥ этэ буоллаҕа дии. Дьэ Туйаара, инники өттүгэр олоххо сүбэм-амам диэн туох кэлиэҕэй? Доруобуйаҕын харыстаа, үчүгэйдик аһыы-сии сырыт, үчүгэйдик таҥын, ити дойду тыала-тымныыта сүрдээх буолуо. Харчыгын өйдөөхтүк тутуҥ, иҥэмтэлээх өттүҥ аһыы сатаа. Дьону-сэргэни кытта куруук эйэҕэс-сайаҕас буол, Кими да өс саныы сылдьыбат буол, өс саныыр мин санаабар саамай куһаҕан быһыы. Атаҕастаппыт да буоллаххына, өстүйэ ситиһэ сатаабат буол, ол оннугар ону умна сатыахтааххын. Дьонтон ордук хаһан да бэйэҕин үөһээ сананымаҥ. Оҕолоргуттан чорбойор гына ордук таҥна сатаама. Уопсайынан үөрэххэ да, олоххо да дьонтон ордук буола сатыыр куһаҕан. Үөрэххэр да, хойут үлэҕэр да ис сүрэххиттэн кыһаллан эрэ буоллаххына, үөрэҕин үөрэх, үлэҥ-үлэ курдук буолуо. Кинигэни үчүгэйдик, түргэнник, барыны-бары умнан олорон ааҕарга үөрэн. Дьон үчүгэйигэр, ордугар, олоҕор хаһан да ымсыырыма, үчүгэйдик үөрэниэн, үлэлиэн, ол барыта эйиэхэ да баар буолуо. Дьэ, туйаара, Аҕаҥ дьылҕата инник ыарахан уопукал диэн билэр инигин туох да атын, тала сатыыр эм суох. Соҕуруу да баран ордук туһаматым буолуо. Ол иһин манна эмтэнэргэ туох оҥоһулларын оҥотторорго сөбүлэҥмин биэрэн олоробун. Операциям үс төгүллээн оҥоһуллара буолуо. Бир, тыҥа, кулгаах. Хаһан тулуйабын билбэппин. Дьэ онон туйаара, биһиги бары да толору дьоло суох дьон эбиппит. Мин эһигини улаатыннаран үлэһит дьон-сэргэ буоларгытын көрүөхпүн олус баҕарар этим. Эһиги оҕолоргутун оҕолоон баран өлөр былааннаах этим. Ол кыллымаары гынна быһыылаах. Билигин эһиги иккиэн үөрэххэ киирэргитигэр саатар тиийбит киһи диибин. Эн манна үөрэнэ сылдьыбытын эбитэ буоллар, миэхэ барыбытыгар төһө эрэ үчүгэй буолуо этэй. Бары бэйэ-бэйэбитин көрсүһэ сылдьыы этибит буоллаҕа дии. Мин оҕобор ыарыылатыы этим, эн миигин көрө сылдьыаҥ этэ. Дьэ итинник аҕам сүбэтэ-амата кэриэһэ. Бу киэһэттэн саҕалаан сарсыарда уон чааска операцияҕа киирэбин. Чэ көрсүөххэ диэри, эйигин таптыыр аҕам. Бу төрүттэн бүтүттэн бэриллибит дьону барыйаан биэрэбин. Бириэмэҕэ сөхпүтүм, мээнэҕэ ыытымаҥ. Киһи олоҕо кылгас эрээри, үтүө киһи умнуллубат.